Elin Llwyd ydw i, ac yn dair ar ddeg oed, ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i wyro i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna yw siarad. Bod yn onest, Gyda fi fy hun, a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i hechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd, a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi, a dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio Tu ôl i'r wen. Tu ôl i'r wen mae gweld yn glir, mae bwrw mlaen yn straen. Iselder yw prif ffocws y bennod yma, a dwi'n cael cwmni'r cerddor Griff Jones, neu Griff Tsunami fel bydd nifer ohonoch chi'n ei nabod ef fi'n siŵr, a'r disgybl chweched dosbarth Iestyn Jones. Mae Iestyn hefyd yn ddisgybl i fi yn ABEC, Academi Berfformio Caerdydd, A chefnogi Iestyn drwy i iselder o oedran ifanc oedd rhan o'r ysbrydoliaeth i greu'r podlediad yma. Ond dwi'n dechrau gan ofyn i Griff fynd â ni'n ôl i'w gyfnod e yn yr ysgol, a holi shwt brofiad oedd hwnna iddo fe. Oedd e ddim yn grêt. Oedd yr addysg yn fine, yym, o'n i jyst ddim yn dod 'mlan yn dda iawn gyda fy nghyd-disgyblion. Yym, o'n i'n o'n i'n rili wahanol, yym, o ran behaviour. Yym so odd o odd o o'n i'n easy target i i rywun ca'l 'i fwlio. Yym so ie not not my finest yym finest hour. O'n i'n eitha lwcus tho odd 'da fi'r stafell gerdd odd fel yym shelter bach i fi'n hunan yym felly ma' 'da fi lot o yym gratitude tuag at yr athro cerdd i adl fi jyst do mewn yn ystod amser cinio, amser breaks, yym beth bynnag rili. Odd 'da fi digon o ffrindie yn y gerddorfa achos yn amlwg t'o' ma' nw i gyd yn obsessed gyda miwsig fel o'n i yn. Yym so o'n ni gyd yn eitha quirky. So odd hwnna'n rhyw fath o safe haven hefyd ond yym jyst ysgol 'i hun o'n i o'n i ddim yn enjoio fe o gwbwl o'n i'n myn' adre a jyst teimlo'n Hollol shit, a wedyn yym o'dd rhieni fi wastad fel be' sy'n bod, like o's rhwbeth yn bod, oes 'da ti rwbeth i weud wrth i fi fel na fi jyst yn teimlo'n hollol shit ar ôl fi newydd gor'o' mynd i'r ysgol. Fi'n cofio o'dd gyment o weithie lle o'n i'n trio bynco off esgus bod yn sâl jyst fel bo' fi ddim yn gorfod myn' mewn yym neu cerdded yn rili slô yy fel bo' fi deliberately yn hwyr yn y bore fel bo' fi ddim yn gor'o' sefyll o gwmpas gyda'r disgyblion eraill. So ie, ddim yn grêt, ond yym wrth edrych nôl alla i ddeall pam yym o'n i'n gymaint o easy target falle. Yym nid bod 'na yn rhesymu bwlian o gwbl. O'n i jyst yn mynd i weud 'na, achos dyw hwnna, t'mod, so fe'n cyfiawnhau e o gwbl, yndyw e? T'mod, dyw e ddim yn... Na, yn sicr, ond o'dd e hefyd allai sylweddoli sut bo hwnna di digwydd achos o'n i'n gymaint o fel ie easy target um,
A sy'n effaith, sy'n effaith gath hwnna wedyn ar dy iechyd meddwl di, te? Mae'n rhywbeth ti di stryglo gyda o oedran ifanc? Fi'n credu bod e wastad... Dim... Dyw e ddim yn root o'r situation o iselder, ond mae e definitely yn attribute nath ddim helpu, achos nawr ma' 'na wastad llais yn cefn dy ben di sydd yn mynd yym ok, ma' raid i fi cynfformo fel bo' fi ddim yn yym stico mas yym neu ti jyst yn constantly ail yym my- mynd trwyddo'r situation ti newydd fod ynddo achos yym jyst gorfeddwl y peth rili. Fi fi ddim yn gweud bod yna'n yym bod e purely achos o'n i'n ca'l 'yn mwlio yn ysgol ma' 'na siŵr lot o resyme pam ond yy dyw e'n sicir ddim 'di helpu na. Na I bet bod e heb a t'mod yes nawr fel Er, mae 'na, mae 'na haen arall i stori Griff a byddwn ni'n cyrraedd fan'na yn y man, ond yn barod bydden ni'n dychmygu est mae lot o beth ti wedi clywed fan'na yn adleisio profiadau personol i ti. Ie, ie, um, a mae clywed e eto hefyd Griff, ie, diolch am, diolch am ddeud yna, actually, achos mae'n ma clywed e a te, clywed y tebygrwydd na yn, mae'n, mae'n, mae'n crazy really. Um, achos o'n i byth yn, wel, pan ti'n profi rhywbeth fel 'na, ti ddim rili yn, timod, yn meddwl, o, fi yw'r unig un sydd yn cael ei adael mas, fi yw'r odd one out. Yym, a ie, oedd hwnna'n hefyd, ie, yn debyg iawn i fi. Yym, o'n i falle yr un creadigol yn yy yn yn yr ysgol, yym, a, wel, yn yn yn ystod adeg cynnar yn enwedig. Yym, a ie, jyst y teimlad 'na o cael fy ngadael mas a... um, bod fi'n wahanol a falle bod fi ddim necessarily wedi cael ymwylio um, o fewn categori mawr, ond falle, ie, yeah, jyst cael dy adael allan um, a dy, dy, y grwpio sy'n digwydd mewn ysgol, fi'n meddwl. Um, dyna oedd un o'r prif problemau i fi, really. A, a faint o'r cyfnod cynnar na jest o dymlon isel i ti'n cofio? Yym, ie, ti ti ti 'di nabod fi ers ers o'n i'n, o, yn ifanc iawn, yym, ers o'n i'n ysgol gynradd. Yy, a dwi'n meddwl wnaeth e gyd ddechrau yn yn ysgol gynradd, dwi'n meddwl. Yym, y prif stori sydd 'da fi, wna i drio peidio crio fan hyn. Yym, ond yym, wnes i, yym, oedd 'da fi ffrind gorau yym pan o'n i'n, o, sa i'n gwybod, yn y derbyn. um, o'r, um, a nath e symud i fyw yn, yn, yn Ngogledd Cymru. Um, a wedyn nes i ddod yn ffrindiau gyda'r bachgen arall yma o'r enw, um, actually, well fi ddim yn dweud enw enw, uh, just rhaid gofyn. Uh, a nath e symud i uh, Australia i fyw. Um, a wedyn dyma, y disgybl newydd yma'n ymuno gyda'r ysgol, a o'n i fel, oce, okay, mae'n mission i fi, fi'n mynd i ddod yn ffrindiau gyda'r gyda boi newydd yma, um, a nath e symud i fyw yn Gwlad Belg. Um, so dros yr amser yma i gyd, oedd pobl eraill yn dod yn ffrindiau gyda ei gilydd a yn creu, twyd, creu cysylltiadau yma. Um, a oedd e jyst yn cadw torri ffwrdd i fi. Um, a fi'n meddwl hwnna oedd un o'r prif bethau na... Sa'n gwybod, fi ddim, fi ddim, meddwl, fi ddim yn meddwl bod yna rhywbeth o dro bwynt um, o gwbl. Mae fe'n datblygu yn ar y deg dros amser. Um, a wedyn, fi'n meddwl yn eitha, eitha agos at diwedd profiad ysgol gynradd fi, o'n i fel, oce, okay, fi'n teimlo bach yn unig, fi'n teimlo bach yn isel. Um, a wedyn, edrych mlaen wedyn i fynd i ysgol uwchradd. Um, a wedyn, oh, fi'n mynd i greu loads o ffrindiau newydd. Um, a wedyn, just bod e ddim yn cyrraedd expectations di. Um, a, a gorfod fel delio gyda hwnna a, a ddasu beth ti'n meddwl o'r blaen. Um, so, yeah, mae'n ma, rili really anodd. Um, ond ie, yeah, fi'n meddwl mae Yn dros amser yna, a yn dros amser mae gyd yn datblygu mor araf. Um,
Wel, a mae delio, a ie, mae delio gyda pobl yn agos yn dyfywyd i, a wedyn roedd bobl yma'n gadael, un ar ôl y llall, ar ôl y llall. Mae'n amhosib i hwnna byd o cael effaith mewn ffordd ydw e, achos ti'n mynd i... am wn i'n mynd i ddechrau meddwl "o fi yw e, fi yw'r rheswm mae'r person... mae'r pobl 'ma i gyd yn gadael", sydd yn amlwg ddim yn wir. Yym, ond wedyn y y y broses 'na wedyn de o dderbyn, wel, cydnabod y teimladau 'ma a derbyn falle, ocê, Mae rhywbeth falle ddim cweit yn iawn achos bod y teimladau'n anllethu ti. Achos gofyn am help fi'n credu yw un o'r pethe dewra mae unrhyw un yn gallu neud. Ti'n cofio y pwynt lle nes ti feddwl, nawr yw'r amser i neud ni? Um,
na i, na i fod yn osgyd ti, okay? Mae fi yn berson eitha penderfynol, a fi wastad wedi gweld fi'n anfa o rhywun sydd, ti'n gwybod be, fi allu sorto hwn mas fy hun. Um, a dyna oedd y meddwl oedd da fi um, dros amser. Um, a fi'n meddwl nes i, nes i sorto fe mas yn eitha hwyr, um, neu nes i gael help go iawn yn eitha hwyr. Um, bod fi falle wedi yy, drago fe gyda fi, a wedyn i trial wneud rhywbeth amdano fe fy hun yn gynta, um, a falle ddim wedi bod mor llwyddiannus a byddwn i wedi hoffi bod. Um, ond, ie, yeah, fi ddim yn siŵr, um, achos mae fe gyd yn, mae fe gyd yn eitha dryslyd, really. Um, i, i, I fi yn ymwedig, ond oedd na ddim fel pwynt penodol, um, fel o'n i'n dweud, mae fe gyd yn ar y deg yn fel pael o lan, a wedyn dros amser, y llai a llai o dy hun ti'n ti nabod, achos ti wedi adeiladu rhywbeth o defence mechanism yn erbyn y peth. Um, felly, na, sa'n meddwl bod yna really tro bwynt mawr i fi. Um, fi jyst yn cofio, ie, yeah, pan o'n i tua 13, 14, o'n i ar yng ngweitha. Um, falle 15, falle hyd yn oed. Um, a ie, yeah, just really, really struggle. Uh, A'n just dwytho fi na'n ti'n gwybod be, ti'n gwybod, mae 'da ti cymryd e wythnos ar y tro, ond os ti'n methu wneud hwnna, o, jyst cymryd e dydd ar y tro, os ti'n methu wneud dydd ar y tro, wedyn jyst wneud bore yma, a jyst cyrraedd, cyrraedd amser cyn hwnna. A um, fi'n cofio siarad gyda ti am hynna, a fi'n cofio yeah. bod hwnna'n cymryd spel yn y fe, ond fel, i bob pwrpas mae iselder yn rhywbeth, mae fe'n anweledig ydw e, achos mae fe gyd yn, yn dymlad o'r tu fewn, sy'n neud yn anoddach i bobl arall i, i ddeall mewn ffordd, Griff, tmod, efe dyna dy brofiad di ohono fe, ti'n meddwl? Sicr, dyw e'm yn rhywbeth ti'n gallu cymharu gyda um, pobl eraill, achos mae'r poen yna ti'n teimlo yn relevant i ti dy hun yn unig. So, falle bod yna problemau fi wedi cael sydd yn hollol yn relatable i sut mae Iestyn 'di teimlo so alle fe ddim empatheiso ond alle fe'n sicr sympatheiso yn s- yy yn sicr alla i neud yr un peth. Yym. So ie dyw e dyw e ddim yn rwbeth ti'n gallu cymharu. Yym.
A fi'n credu ar hyn o bryd, sai'n gwbo shwt chi'n teimlo, ond ma' gymen' o bwyse i fod yn Hapus. Byddwch yn hapus a be happy. Peidiwch cael fi'n wrong, mae gyda fi'r jumpers a'r slogans hapus bob un dan hael a'r enfys a beth bynnag. Ond fi'n credu mae'r pwysau yna i fod yn hapus drwy'r amser. Wel, mae fe'n... Dwi e ddim yn realistig, ydw e? Um, mae yna reswm am ni, really, achos, ond fi'n credu un o'r ffactorau yw'r ffaith bod ni yn constantly ar social media yn gweld highlights pobl eraill. Um, a highlights yw e, nid y byd go iawn, ond ti'n gweld y timeline hwnna, a na gyd yw e highlights pobl eraill, a ti'n meddwl, dyna sio mae bywyd fi fod. A dyw e ddim, dyw bywyd ddim fel na o gwbl. Um, mae sio di bod yn wath, achos ni gyd di bod yn stuck tu fewn ers yr deuddeg mis, un deg wyth mis diwetha? Erbyn hyn ydy. Deunaw mis diwetha ma, yn stuck tu fewn, ar yn ffôn e symudol. Um, a mae'n completely unrealistic. Um, hmm. So ie, yeah, sy'n credu bod hwnna'n helpu o gwbl. Ie, yeah, fi'n meddwl, yn ymwedig yn ddiweddar, mae ma pethau'n hyn oed gweithiogi'n yn fwy, fi'n meddwl, o ran fel beth, beth yw'r gallu na i greu, tmod, llun perffaith hapus neu bod yy bod rywun yn gallu creu, os na t- erbyn nawr ti 'llu hyd yn oed creu backgrounds sydd yn wahanol i lle wyt ti go iawn. Felly, mae'n anodd gwybod be sydd yn real a be sydd ddim rhagor rili. Yy a ma'r un peth yn yn yn relevant o ran iselder ti. Ti'n teimlo fel ti'm yn gwybod faint ohono fe sydd yn, tibod, faint ohono ti sydd wir yna a faint ohono fe sydd wedi cael ei datblygu fel rhyw fath o defence mechanism, a bod ti'n kind of colli, well, colli ar dy hun, really, um, wrth trial plethu mewn, um, a trial bod y person ma ti'n ti disgwyl mae'r pobl ma o gwmpas ti yn mynd i dderbyn o'i gymharu gyda ti sy'n cael ei adael allan o'r ochr neu rhywbeth. Chi'ch doi wedi sôn am hwnna te, so fel so cyd-ymffurfio i fod yn rhyw berson arbennig. Felly, Yym, Griff, tibod, beth falle byddet ti'n neud er mwyn trial ffito mewn? Os na bethau byddet ti yn meddwl, o, fi'n mynd i trial hwn heddi, neu na i trial hwn fory, neu beth fyddet ti'n neud? Um, so, erbyn hyn, mae gyd bach o blur, achos fi'n... Const... Mae e bron fel second nature. Okay. Ond yn sicr, pan o'n i... Um, pan ges i diagnosis o autism yn y tro cyntaf, um, oedd na, oedd na lot o Googlo fel sut i neud small talk, sut ti neud um, ffrindiau, sut wyt ti'n siarad gyda rhywun o small talk i fel cael deep conversation. Um, just constantly cadw in the know o fel be bydde socialiser. Um, Ac yym yn sicr oedd e'n oedd e'n lot fawr o effort i ddechrau off gyda. Fi'm yn meddwl bod e mor ddrwg erbyn hyn. Um, nath e hefyd uh, yn sicr ddim helpu o ran iselder achos o'n i'n o'n i'n pwysio fy hun gymaint mm. i conformo um, o'n just constant overthinking a just rhoi gymaint o bwysau ar fi fy hun i confyrmo a wedyn ti'n jyst yn torri lawr. Ti yy ti'n mynd i dorri lawr achos ti ddim yn dim necessarily bod yn ti dy hun ond ti'n jyst yn rhoi gormod o pressure arnot ti. Um, yeah.
Ti'n gorlwytho'r plat na mewn ffordd neu ti, a sdim ffordd mae fe'n yeah. i allu balanso.
Um, fi, fi wastad wedi gweud hyn, ond fi'n meddwl bod e o ran cymdeithasu, Yym ma' 'da fi battery life. A odd e'n anodd iawn i ddechre off gyda fel gwbod lle odd y threshold 'na lle ti'n mynd i ga'l breakdown. Yy erbyn hyn mae e mae'n lot hawsach achos fi'n gallu bod fel o ie fi'n knackered alright fi'n mynd i fynd. Hwyl twra. Yym neu os fi'n power through yym ie, alla i alla i ddim cario mlan mynd fi'n fi'n ca'l breakdown. Ond dyw e ddim fel 'na dim mwy mae lot hawsach yym gwbod lle i fi. So ti bron yn gallu gweld y jiws 'na'n Ie yn sicr yn lawr. draeno. Nes i fe diwrnod o bla'n lle o'n i fel yym o'n i gyda ffrind ag o'dd popeth yn rili overwhelming achos ni nôl mas o lockdown a mae e fel the post lockdown fear wel wyt os wyt ti'n gallu bod mewn y lle yma achos os yna gormod o bobl t'o' wyt ti'n gallu trysto'r s- y sefydliad yma yym i fod yn Covid safe. Jys pethe bach fel 'na. Odd e gyd yn rili overwhelming ond yym odd raid fi weud wrthyn n'w fi fi'n gor'o' myn' adre yy fi'n rili sori. Newn ni ca- newn ni catch lan rwbryd 'to. Yy d- yy diolch byth. Odd 'i'n yym odd 'i'n deall yn iawn so ma'n fine. Ond mae'n bwysig i bobl ddeall, yndyw e? So, ti 'di cyffwrdd arno fe fan'na. Yym, felly, yr yym, y diagnosis 'ma o awtistiaeth, o autism, o' ti yn y brifysgol, o't? O' ti be', 18, 19? O'n i'n ddeunaw, o'n. O'n i'n ddeunaw pan ges i'r diagnosis.
Shwt nath hwnna gyd-witho te? Yym wel ma' 'da fi dysbracsia. Reit.
So es i weld yym ges i asesiad achos o'n i basically isie arian i ga'l laptop newydd. So o'n i fel disability grant gyda dysbracsia. A wedyn yym odd un js yn pwynto mas stwff fel o ie ti ddim yn neu' eye contact ti ddim yn neud ti ddi- ti m- ti'n ma' 'na lot o targe- targedi fyn 'yn bydde un gweud bo' ti'n awtistig, a wedyn o'n i fel oh shit ie fi'n awtistig, a wedyn ges i asesiad official wedyn a o'n nhw fel ie ie na ti'n yy ti'n awtistig. A oedd e o- i fod yn deg oedd e'n yym o- ti 'di gweld y meme yna o'r boi yn chwythu pen fe a mae'n mae'n troi mewn i fel galaxy a ma' 'na jyst constant fel gif o fe'n neu hyn. Ie. Dyna be oedd o o'n i jyst fel oh shit. Ma' l- ma' loads o Pethau sydd 'di digwydd yn 'y mywyd i nawr yn neu' sens. T'o' fi'n obsessed gyda hyn a hyn o bethe yym alla i ddim yym canolbwyntio ar pethe os fi ddim yn enjoio n'w yym fi'n hollol shit yn cymdeithasu gyda pobol yym f- mae'n strygl i neu' eye contact gyda pobol. Jys lot o bethe bydden ni'n gweud sydd yn autistic behaviour. Um, Felly so, beth yeah. oedd e'n golygu i ti i gael yr, um, y diagnosis yna? Achos mae'n anodd gwybod weithiau os yw label ar rhywbeth yn mynd i fod yn beth positif neu byd o, dwi e? Yym
end of the day ma' lan i fi os fi isie defnyddio'r label. Yym fi bron yn defnyddio fel get out of jail card achos yym ma' rhai pethe allai jyst ddim neud yy er enghraifft constant socialiso a allai beio ar autism wn i. Yym. Ond odd e'n beth da i fi achos o'n i'n gallu edrych nôl a Yym, nawr edrych ymlaen a gwerthuso ar sut i socialise-o ac yn y blaen. Mae falle yn slightly yym sociopathic bo fi'n neud hyn, allai ddeall 'na, ond end of the day dyw e ddim jyst yn helpu fi, mae'n helpu pobl eryll i deimlo'n comfortable o gwmpas fi hefyd.
A os ydyn nhw'n teimlo'n fwy cyfforddus, ti'n teimlo'n fwy cyfforddus. Exactly, absolutely. A wedyn, a ti, t'mod, a ti 'di gweld falle bo' pobl Ydyn nhw'n ymateb yn wahanol nawr? Ydyn, ydy agwedd nhw'n wahanol nawr bod ti falle'n rhannu â nhw bod, bod ti'n awtistig? Um,
yr unig bobl... Mae'n gwestiwn anodd achos mae'n lot o bobl fi wedi cyfarfod pan o'n i ddim mor sociable a ma' lot o bobl fi 'di cyfarfod s- lle fi'n bach mwy sociable ond ma'r ma'r band fi ynddo yym ma' nw'n nabod fi e- ers dechre'r diagnosis a ma' nw'n sicir 'di gweld Gruff yn yn newid i fod yn Gruff two point oh falle neu Gruff three point oh yym mewn ffordd da yym yn sicir. So ie dim yn beth drwg o gwbwl. Felly, ti'n modd, o ti'n siarad am lockdown fyna, Iestyn, ti'n modd, siwr oedd lockdown i ti, fel, achos, yn aml, o, oh, wel, oedd e'n anodd o fe, lockdown, achos oedd e'n rhoi esgus i ni i beidio, felly, cyfathrebu, felly, oedd yn respite eitha neis, falle, um, i lot o bobl. Ond wedyn hefyd, mae e'n... mae'n mynd nôl mewn i'r... neu nôl mas i'r bywyd go iawn, fel wedest ti Griff, yn gallu bod bach yn overwhelming wedyn. Yes, siŵr oedd e i ti? Yym, ie.
Yym, yr un peth cynta o'n i moyn, o, rili, nath newid yn 'y mywyd i o'dd fi fel arfer yn hoffi bod yn brysur, fi'n hoffi bod 'da fi rwbeth i neud, yym, a nath hwnna rili cymryd cymryd i ffwrdd o fi rili. Yy, aethon ni mewn i lockdown a o'n i jyst ffwrdd â fel, ok, Wel, be fi'n ei nawr. um, a do, dyna pan nes i ddechrau, just, ges i gyfnod really neis, actually, o sgwennu cerddoriaeth a just callu bod yn greadigol. A, um, nes i ddechrau sgwennu sgript um, a cerddi a just roi pethau lawr mewn i geiriau. Um, a, ie, yeah, nes i actually really, yn edrych nôl um, ar y cyfnod yna, falle ddim y transition o bywyd normal mewn i lockdown, yym, ond, yym, ar ôl 'ny, ar ôl ar ôl setlo mewn i y cyfnod newydd 'ma, oedd e'n, ie, oedd e'n brofiad rili neis actually fi'n meddwl, yym, ond fi'n meddwl mai dyna oedd y broblem mwya' wedyn oedd y newid 'na mewn mewn amho- amgylchfyd a mewn yy sefyllfa, yym, oedd yym oedd y lockdown cynta 'na yn rili anodd, yym, a fi'n siŵr oedd e'n eitha' anodd i bawb. Yym, ond ie, jyst gallu, timod, gallu bod yn greadigol a gallu falle, er bod rhywbeth yn cael ei gymryd i gwrthwyrdd o ti, yym, a jyst cymryd un ar y deg. A oedd e'n eitha neis cael y rest 'na 'fyd, i fod yn hollol onest. Ie. Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud yym o oedd ma' mae'n rhywbeth mae'n rhaid ti fod yn brysur trwy'r amser. Oes 'na unrhyw rheswm pam ti methu aros yn llonydd? um, Dim ond ffordd insulting, fi'n just gofyn achos mae, to, mae, mae yna bwynt lle y mwyaf prysur wyt ti, y mwyaf um, yn anodd mae'n mynd i fod i gallu ymlacio. Ie, yeah. um, fi wedi profi hwnna, fi'n meddwl bod fi wedi gweld bod na Mae 'da fi limit o ba mor brysur dwi'n hoffi bod. Yym, fi'n hoffi bod 'da fi rhywbeth i wneud, yym, a mae hwnna'n rhywbeth fi'n wedi cael mewn i routine o rili, yw bod fi'n plano mas exactly be fi'n mynd i wneud yn y diwrnod 'ma. Yy, a os fi ddim yn cyflawni nhw i gyd, mae hwnna'n... fi fi mewn lle lle fi'n mynd, ok, ie, mae hwnna'n fine, alla i wastad pasio ymlaen i ryw diwrnod arall. Um, ond, ie, yeah, sa, sa, sa wir yn siŵr. Um, fi'n fi, n, fi n gwybod bod yna rhywbeth o limit o pa mor brysur fi'n gallu bod. Um,
ond byddwn ni yeah. hefyd yn gweud, Iestyn, mae limit i pa mor ddim yn brysur ti'n gallu bod. Hwna yeah. yw'r peth, dy fe? Ie, yeah, mae'n wir. Fi'n credu, a na beth, twyd, fel mae Griff yn gweud, fi'n credu, achos pan ti'n stopo, mae ma, ma meddyliau'n mynd wedyn, yn dyn nhw. Mm. So wedyn ni'n cadw ni'n enw'n brysur er mwyn osgoi'r meddyliau yna, achos na, sa'i mo'n dyleg gyda hwnna heddi. Dyna'n sicr fi'n gweud na yw, achos dyna'n sicr be oedd yn mynd trwy ddim hen i yn ystod lockdown cyntaf hefyd, oedd mae rai fi fod yn brysur, mae rai fi constantly neud rhywbeth, a wedyn oedd y stop na yn, yn yy oedd yn traumatic oedd e'n jyst yn sioc i'r system yn llwyr achos um, i fi o'n i'n constantly dibynnu ar approval pobl eraill i fod yn hapus mm. yn lle dibynnu ar approval fy hun um, Ond mae e nawr yn well achos fi'n gallu... Fi ddim yn gorfod cynffyrmo i pobl eraill, fi'n gallu jyst bod yn fi fy hun. Mae hwnna mor bwerus. Wel, ie, ie, na, mae fe mor bwerus hwnna, actually, a gwybod, gwybod beth yw e sy'n wneud, a fel o'n i'n gweud gynnau, ddim falle bod yn hapus, hapus trwy'r amser, ond actually bod yn fodlon, ife, fel ffeindo'r... lle na le ni'n content, dwi fe. Um, Self-care, self-love. Um, a fi'n gallu, fi'n gallu neud na, fi yn lico fi. Um, dyna beth yw e. Yeah. O'n i wastad yeah. fel, fi ddim yn deall self-love. Fi ddim yn deall ei o gwbl. Fi'n dibynnu ar pobl eraill. Mae rhaid i nhw caru fi, a wedyn, na i garu nhw, a wedyn bydd popeth yn ffain. Ond... Fi'n meddwl falle bod fi rhyw fath o opposite i ti fyna, Griff. Um, falle, falle mod hwn yn jyst yn rhan o'n mhersonoliaeth i. Um, bod fi ddim... Um, fel nes i ddweud gyne, fi'n berson eitha penderfynol a fi'n fi hoffi wneud beth y fi'n am. Um, a fi'n... Os, os, os, os oedd dda fi rhywbeth o'n i moyn profi... Fi, fi eisiau rhywbeth fod yn, yn, yn dyleio mynd at rhywun arall um, i helpu fi gyda rhywbeth. Um, byddwn ni... fi oedd y person, os o'n i'n moyn coginio Michelin star meal a ddweud bod fi'n methu hyd yn oed coginio yn y lle gynta, bydden i'n dal yn trial a bydden i'n neud e drosodd a drosodd a drosodd a a neud y mistakes 'na, yn trial cael i'r standard 'na, a wedyn yn yn ffeilu a'n mynd OK, well i fi ffindo Michelin Star Chef. Bydde fi, bydde fi byth yn meddwl yn y lle cynta, o, oh, fi'n gwybod, na, fi'n ei ffindo rhywun. Uh, bydde yn gallu helpu fi wneud hwn. Um, yeah, ma, yeah, just yn ddiddorol gweld uh, y gwahaniaeth yna, really. Perfeithedd, Iestyn, wyt ti. Ond um, gref ti fodlon, felly, gen i jyst mynd nôl i'r artistiaeth am, am bach. Fel, Falle addysgu ni o fel, helpu ni ddeall, yym, neu rhannu gyda ni, falle'r heriau byddet ti'n wynebu o ddydd i ddydd, falle byddai Iestyn neu fi ddim, achos ti 'di sôn yn barod, mae cyfathrebu'n beth hiwj yndyw e? Ydy, fi ddim yn meddwl bod e mor ddrwg a be oedd e. Yym, ond ar y dechrau oedd e'n cymryd lot i fi gallu cyfathrebu gyda pobl. Yym, oedd e'n anodd i uniaethu gyda fi achos o'n i ddim yn siarad lot, o'n i ddim yn communicato sut o'n i'n teimlo, be' odd yn mynd trwy 'mhen i, o'n i mewn byd fy hun essentially. Um, a, um, yeah. Ac os wyt ti ddim yn deall y byd yna ti ynddo, mae'n anodd mynegi fe am wn i. Odi, odi. Um, fi'n mynd i fy nôl at yr social battery ma. Fi, fi, pob, fi'n credu bod eisiau pobl i fod yn lot fwy sympathetic o hynny. So, does dim rhaid i fod yn sociable trwy'r amser. Mae'n o'r okay cael, cael gaps mewn conversation, a dim rhaid i fod yn awkward. Mae'n mae e probably yn rhan o bod yn autistic. Mae'n mae gyflwr sydd yn golygu bod e'n... Bod ti'n ffindo fe'n anodd cyfathrebu gyda pobl, yym, yy, ma' raid ti ga'l rhyw fath o structure o gwmpas ti neu dw- ma' ma'r disorganised lifestyle 'na yn mynd i neud ti deimlo'n rili anxious a yym nervous a shit. Fi'n rili sensitif i i

issues fi ond erbyn hyn fi'n teimlo fel bod 'da fi rhyw fath o tolerance i pethe sm- yy pethe fela neu bo' fi jyst yn tynnu fy hun mas o'r sefyllfa lle fi'n gorfod smelo neu gweld neu clywed rwbeth shit. Chi'n cofio yr yym mosquito sound odd pobol yn roi ar ffone symudol nw neu fel... O ie! ...mas y sbâr achos o'n nw'n trio ca'l gwared o'r um, yr jobs i sefyll tu fas i sbar. Oedd stwff fel la, oedd e just yn... Um, mae, mae dal yn absolutely boenus pan fi'n clywed e. Dwi e ddim yn, like, irritating. Mae'n boenus pan fi'n clywed stwff fel la. Mae rhaid bod hwnna'n um, nightmare os ti'n cymysgu... Ti sy'n cymysgu stwff chi ar gyfer tsunami? Mae rhaid bod hwnna'n penlle. Um, Twy be, na, fi'n fi, fi cymysgu yr demos So dyw e ddim mor ddrwg â 'ny. Oce. A wedyn yym pan ni'n dechre recordio stwff eryll yym mwy cyflawn ewn ni i weld rywun arall i neud e. O oce. Ond erbyn hyn dwi me'wl... O'n i'n meddwl hefyd siw- surely ma' fe'n fe- eitha da hefyd yym o yy o feddwl bo' ti'n ddyn sain yy a neud yr holl t'mod yn gallu tynnu mas y synne o, syniad yma sydd ddim rili'n ffitio mewn a ddim yn, ddim yn hoffi'r syniad, y syniad drwg yma fel, fel petai o fewn mix cerddoriaeth. Um, ydy, ydy, yn, ydy hefyd yn gallu bod yn beth da yn bod dati um, yn rhywbeth o arf extra yma i ryw raddau sydd yn helpu ti i wneud yn fwy T- mae e'n mae e'n beth da ag yn beth drwg ti'n clywed pethe'n wahanol i pobol eryll yym sydd falle achos bod bo' fi 'di bod yn gweitho yn y maes ers blynydde nawr a bo' fi yn c- ond o'n i wastad yn clywed pethe'n wahanol t'o' fel odd o ddim yn rwbeth fi 'di dysgu mae e'n rwbeth fi jyst wedi bod sydd falle'n beth da bo' fi'n neud hyn achos bo fi yn clywed pethau'n wahanol. Ond um, pan o'n i, pan o'n i'n gweithio fel dyn sain ar leoliad, o'n i'n uh, pain in the ass, achos um, o'n i'n constantly gorau stop o shoot. Well, car yn paso, o, oh, nagos, dos o ddim os. A wedyn, like, dwy fan yn wedyn, mae car yn paso. Oh. Oh sorry boi, mae rhywun yn bit of crisps lawr fyna, ti'n fel, fi methu, ie, fi methu gweithio gyda yma. O'n i'n absolute pain in the ass, ac um, mae lot o cyfarwyddwyr yn gallu, gallu gweud na yn, yn onest, ond fi ddim yn neud na dim mwy, fi'n gweithio yn y studio, oh. um, lle fi'n teimlo'n lot fwy gyffyrddus yn neud. O'n i jyst yn mynd i weud, stiwdio tawel llonydd yw'r lle i ti. Ie, dim pobl, yy, rhywun yn dod draw i roi coffi ti, bob yn hyn, ond that's, that's it. 9 to 5, fi'n mynd gweld yn rhywun yma'n gret. Lovely.
Ond ie, t'mod, yn gwrando ar yy Gruff yn siarad yna, a fel, Fi'n gwybod mae 'na amgylchiadau gwahanol iawn fan hyn, a pan 'y ni yym gyda'n gilydd, licen i feddwl bod ti mewn awyrgylch lle ti'n teimlo'n saff, neu yn ddiogel iawn ac yn... ti'n gallu mynegi dy hun yn rhwydd a siarad yn rhydd a pethe. Ond beth am Iestyn pan mae fe falle yn gorfod bod tu fas i'r comfort zone, achos sa'i sa really yn gweld yr iestyn yna. Twyd, ydy cyfathrebu neu um, twyd, um, bod ymysg pobl arall um, yn gallu bod yn her i ti fyd? Fi'n meddwl mai dyna yw un peth fi wedi bod yn meddwl amdano eithaf lot, actually, yw beth yw tu fas comfort zone fi. Uh, a beth, beth sydd yn, yn gyfforddus, beth sydd yn sefyllfa cyfforddus i fi fod ynddo. Um, pan fi'n, na rhywun dweithio fi o blaen, pan fi'n neud drama, fi fwyaf fy, fi, fi fwyaf fy hun pan fi'n actio bod yn rhywun arall, neu pan fi'n trio bod yn rhywun arall, um, sydd yn syniad i fy rhyfedd, ond hmm. mae'n ma neud, ma neud cymaint mwy o sens i fi hefyd, um, bod ti wedi rhoi rhywbeth o arf 'ma arno pan fi'n yn yr ysgol, fel petai yym pan ti a- yn y stafell chweched yn am- yn yn amlwg ti'n cael dy adael mewn stafell lle lle mae jyst pawb jyst yn iste o gwmpas a ti kind of yn gorfod neud y small talk 'ma yy fel oedd Griff yn dweud. Yym a ma' hwnna'n weithie'n gallu bod yn sefyllfa anghyffyrddus, um, achos mae, ma nhw wedi adeiladu'r syniad yma o stafell waith mewn uh, chweched dosbarth um, lle mae disgwyl i chi weithio. Um, ond wedyn mae gweithio mewn stafell waith wedyn wedi troi yn rhywbeth sydd a falle ddim yn uh, naturiol i wneud, mae fe'n fwy o le gymdeithasol. Ti'n gwybod gyda'r diagnosis wedyn, Griff, twyd, dath laptop am ddim, grêt. Um, ti hefyd wedi addysgu dy hun, ond fel dath hefyd wedyn help neu cwnsela neu therapi, nath helpu? Uh, so beth, nes i ddim actually cael therapi um, gyda autism, oedd e'n fwy o... Mae mam yn seicolegydd clinigol, so oedd lot o gwestiynau'n cael ei ofyn. Um, a mae hi... Uh, oedd hi'n gwybod bod yna rhywbeth wahanol amdano fi ers o'n i'n eitha ifanc achos fe ges i rhyw fath o assessment pan o'n i'n ifanc ond oedd e jyst yn gweud signs of autism right. ac ar y pryd wnaethon ni benderfynu ddim wneud unrhyw ffas yn byti fe oedd e jyst yn mater o o dyma mae dy ti rhyw fath o signs ac o'n i weld os ti eisiau defnyddio fe neu, neu ddim mm. Yym, fi ddim rili'n cofio'r asesiad yma actually, ond yym ges i chat gyda mam am biti fe'n ddiweddar a odd 'i fel ie na na o'n i'n gwbod yy yn sbel yn ôl ond yn amlwg ma' fe jyst 'di clico ti pan o' ti'n brifysgol on' yw? Ag yym ond ie yym ar ôl 'ny ar ôl yn ystod prifysgol o'n i'n ffindo fe'n rili anodd neud ffrindie gyda pobol yn ystod freshers a o'n i'n gweld pawb yn symud o gwmpas ac yn cymdeithasu gyda pobl newydd, a ni wastad fel ddim yn gwybod sut o'n nhw'n neud e, oedd e'n hollol sioc i fi. Oedd 'da fi ffrindiau agos, ond o'n i ddim yn gallu siarad gyda pobl newydd. Um, a wedyn pan ges i'r um, er diagnosis, oedd e'n just fel rhyw pin yn, yn disgyn, a ti fel, oh, Ok, dyma, dyma be fi angen neu'n wahanol, a dyma pam fi methu cyfathrebu gyda pobl newydd, a dyma pam fi methu ni ffrindiau gyda pobl. Um, so, um, yeah, nes i just trio pwysio fy hun i siarad gyda gymaint o bobl o'n i'n gallu, um, o'n i'n gweithio mewn bar, Wow. Um, achos o'n i'n gorfod siarad gyda pobl, a nath o'n ei lot o aniaeth o ran cyfathrebu um, i fi. O'n i'n teimlo lot fwy cyffyrddus siarad gyda pobl newydd ar ôl ni. Um, so ie, yeah, nes i just trio pwysio fy hun. Falle nes i pwysio fy hun yn rhy galed, achos mm. o'n i'n gorfeddwl pethau, sut allai wneud pethau'n wahanol. Um, fi'n teimlo fel, oedd e'n un o'r attributes nath pwysio fi mewn i iselder, achos o'n i'n constantly challenge o fy hun i fod yn well.

um, mae'r person ma'n dy ben di, er bod ti falle wneud rhywbeth gore gallu di, neu mae'r person ma'n gweud, o, o na, mae eisiau ti'n neud yn well, neu mae'r person draw fyna'n meddwl bod ti'n neud yn rybys, neu mae'r person fyna'n meddwl bod ti'n edrych yn rybys, neu hyn llall ag arall, a mae'n mae constantly'n herio ti, neu beth bynnag. Ie, yeah, yn sicr. O'n i'n o'n i'n teimlo'n shit rhan fwy o'r amser, achos o'n i'n constantly meddwl am sut alla i alla i neud pethe'n well yym ag o'n i'n neu' lot o fel catastrophic thinking sef pan ma' 'da ti problem a ma'n broblem fach ond ma'r problem yna yn troi mewn i problem mawr o d- o mewn eiliade lle yr end goal yw fel o wel ma' dy fywyd di ar ben nawr. Hyd yn o'd os ma' rwbeth fel o nes i ddim um, gweud tata i rwy'n. O, oh, shit, dyn nhw ddim eisiau bod yn ffrindiau gyda fi dim mwy. O, oh, fi wedi sbwylo'r perthynas yna. Um, ac oedd hwnna yn sicr ddim yn helpu, achos o'n i'n jyst yn gorfeddwl. Um, ond nath o e ddim clico tymor beth oedd e nes bod fi'n cael yym yym therapi i sortio iselder mas. A reit ok, so ers hynny ti wedi, so wedyn a ma' hwnna'n bwysig falle wedyn i i nodi 'de dyw e bod siarad gyda rywun 'di helpu ti i weithio mas taw wel proses yw e yfe ma' meddwl ni'n prosesu pethe Fi'n teimlo fel bo fi'n eitha lwcus achos ma' 'da fi lot o ffrindie sydd wedi delio gyda iselder neu falle rwbeth bach mwy Yym, dim serious, ond rhyw fath o iechyd, salwch iechyd meddwl. Yym, so pan... Dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn mynd i gael ei ffixo am byth, ond fi'n teimlo fel bod fi'n eitha lwcus achos mae 'da fi'r ffrindiau 'na sydd wedi mynd trwy rhywbeth tebyg ac yn gallu sort of checo lan arno fi. Fel yn ddiweddar dim yn ddiweddar, cwpl o fisoedd yn ôl, o'n i definitely ddim yn ok. Ac yn lwcus o'n i'n siarad gyda ffrind yn byti fe, ac wedyn nhw, wyt ti, wyt ti'n ok? Dyw hwn ddim yn normal i ti. A wedyn nath e clico, oh shit, ie, yeah, ti'n iawn. Dyw, dyw hwn ddim yn normal i fi, fi, fi definitely yn teimlo'r effaith yna o iselder eto.
A ma' hwnna mor bwysig am wn i yndyw e? Jyst gallu adeiladu'r fframwaith 'na sy'n gallu cefnogi ti. Ie, achos dwi'n gwybod bod e'n anodd i ti, a ma' hwnna'n rhywbeth anodd fi 'di gorfod derbyn gyda hefyd yw fel, ie mae'n bwysig i ti fod yn annibynnol ond hefyd ma' isie rhyw fath o support system yna boed bod e'n therapist neu ffrindiau neu teulu fel bod 'da ti rhyw fath o fel second opinion bron i allu weud wyt ti'n ok? Ie, fi'n meddwl nes i wastad cymryd y rôl 'na fy hun, yym, o ran, ocê, falle bo' fi fy hun ddim yn ok, ond beth os fi'n fflipio hwnna ar ei ben, yy, a'n mynd, ocê, wel, p- os fi'n, o- os o'n i isie rywun i ddod ato fi i, t'mod, i edrych ar ôl fi a gofyn os fi'n ok, pam na alla i ddim jyst bod y person 'na i rywun arall, a falle neith e, neith e witho nôl i fi. Yym, so basically, dyna beth o'n i'n wneud. O'n i'n, timod, yn trio bod y person neis 'na, yy, yn mynd... O'n i'n cofio oedd 'na ddisgybl cwpl o flynyddoedd yn iau na fi, fi'n meddwl, yym, a wnes i weld e, oedd e... o'n o'n i'n gweld cymaint o fy hun ynddo fe, yym, jyst jyst cael ei adael allan, falle ddim cweit yn rhan o'r grŵp, jyst ar yr ymylon 'na. Yym, a fi'n cofio fe jyst yn iste lawr ar yr ochr yn gwylio'r yy criw o fois 'ma chwarae pêl-droed neu be bynnag. A fi'n cofio mynd draw ato fe a mynd, o, oh, ti'n iawn? Um, a y typical ateb, ie, yeah, ie, yeah, fi'n gwyd, diolch. Um, a, a fi'n gallu gweld, o'n i'n gallu gweld ynddo fe, achos, achos bod fi wedi profi ef unan, um, a ti'n gallu gweld y gwaniaeth yna, um, a gwybod, actually, mae rhywbeth dyfnach fan hyn. Um, a fi'n meddwl mai, fi'n meddwl, fi meddwl bod pobl sydd wedi, ti'n cael rhyw fath o brofiad ohono fe yn, yn gwybod sut i ddelio, sut i, sut i roi cyngor i rhywun yn bach yn well. Um, achos ti'n wastad yn ffeindio rhyw, bod rhywun yn, um, yn trial helpu, a mae lot o bobl jyst ddim yn gwybod beth i ddweud, achos mae fe'n sefyllfa mor anodd i bod ynddo. Um, pan ti'n pan ti yn cyrraedd trwyddo i rhywun a maen ma nhw yn, yn, yn siarad gyda ti'n agored, um, a'n agor fyny ti'n bach mwy. Um, Mae'n ma anodd iawn i ofod beth i ddweud. Um, a mae da fi rhyw... Gair yna, y term man up yn mynd drwy pen fi. So, fel, mae'n gymaint o stigma tu ôl e, mae fel... Ie, yeah, ma man up, a ti fel, what? Ie. Yeah.
Um, na, mae'n oce okay, ti deimlo fel person shit, ond ti'n iawn, mae'n rhywbeth yn, unless bod ti wedi mynd trwy ddo fe, mae'n anodd iawn i unieithu gyda fe. Mm. Um, Ond mae e'n falle bod e'n rhywbeth sydd ddim angen... T'mo' ma' pawb yn gorfod delio gyda rhyw fath o iechyd meddwl boed bod e'n iselder neu jyst teimlo yn isel. Hmm. Ma' dal raid ti edrych ar ôl dy hun. Hmm. Ma' wnna mor bwysig a fi'n credu 'fyd t'mod Iesu yn cofio fel ma' Teig yn gweud hwn nagyw e? Yym dim ti yw'r temlade ti'n profi'r teimladau, hynny yw, dyn nhw ddim yn yeah. diffinio ni, mae fe'n rhywbeth ni'n profi, a falle bod e'n teimlo fel cwmwl really blinking tywyll am ages, ond gydag amser, er bod hwnna'n clisiau ofnadw eto, mi wneith e glirio. Ond ti'n gwybod trwy, trwy therapi um, a siarad gyda pobl, Wyt ti wedi gallu adnabod erbyn hyn falle'r triggers 'na sydd yn achosi falle i ti ddechrau slipo a wedyn os t'wod wyt ti'n adeiladu'r toolbox 'na nawr i allu falle cadw dy hunan lan os ti'n teimlo dy hunan yn slipo?
Fi'n meddwl bod e'n rhywbeth falle sydd yn wendid i fi yn bersonol. Fi ddim necessarily'n gallu ffindo'r triggers 'na ond bod bod 'da fi ryw fath o tool kit i ddelio gyda fe yn well erbyn nawr. Um, a mae ma hwnna'n rhywbeth sydd yn eitha annoio fi, i fod yn allan onest. Fel, y, just y fath o berson ydw i, fi wastad yn hoffi just, oh, sortio fy mas. Um, a mae just cyrraedd y syniad o ble mae'r triggers mae gyd yn dod. Um, fi'n gwybod maen nhw'n adeiladu yn araf bach yn just pethau bach ma sy'n gallu mynd ar y nerves i neu um, sy'n gallu achos i fi i fynd yn grac neu rhywbeth. Um, ond ie, yeah, wedi casglu at ei gilydd rhywbeth o toolbox o, well, o, o bethau i wneud, really. Um, mae just mynd am dro hyd yn oed. Fi'n meddwl mae dyna yw un o'r oh, prif, prif rai fi, just fi'n aml, wel, erbyn nawr fi, fi'n mynd am dro bob nos cyn mynd i gwely. Um, achos o'n i just, wel, dros amser fi wedi datblygu'r uh, rutina nawr o gerdded o'n y pentre a just ymlacio a anadlu a just mynd, oce, okay, ti'n be, fi'n oce, okay. fi, fi dal ma, dal i fynd a ti'n be, dyw pethe ddim mor wael a falle fi'n fi'n meddwl bod nhw. Um, ond ie, yeah, jyst cael y toolbox bach na, really, o bethe, o sut i ddelio gyda fe, really, fi wedi casglu e dros blynydde. Yn amlwg, i'r ddau ohonoch chi, mae cerddoriaeth, sgwennu, twyd, yes, ti'n gweud, mae ti'n sgwennu dramau a cerddi, a fi'n credu bod ca newydd dy ti bob fel Bydd erbyn hyn, a mae rai fi actually diolch i ti, achos yes, ti wedi sgwennu can ar gyfer y podlediad yma. Um, oh, yeah. So, hwnna er enghraifft, nes i ofyn os ti'n fan sy'n neud e, o, ti'n hala demo i fi erbyn nos o fod. so, mae'n gred. O, fel, Griff, ti'n modd i ti, uh, Tsunami, Boys the Band, ti'n barod i gweud, ti'n modd, gymaint o gefnogaeth maen nhw wedi bod i ti. Os, ti'n modd, Shwt mae'r profiad 'na o berfformio i ti te, fel introvert? Ydy e'n rhywbeth ti'n joio wneud? Yym...
yy... Ie, ydw, fi yn enjoio fe, ond mae'n cymryd lot fawr o effort i wneud. Ocê. Yym. to the point o lle wna i orffen chwarae ar llwyfan a wna i teimlo rhyw fath o fel state o euphoria achos ti'n rhoi gymaint o pressure ti dy hun i berfformio a wedyn mae e drosto a ti fel oh thank god hmm. oh tawelwch ond eto sa'n i'n performio ers beth i deunaw mis so yeah, gawn ni weld siwr eithi wedyn beth am, beth am ymateb y gynulleidfa? Um, sut, sut ti'n offi hwnna? Um,
fi ddim really yn trio cymryd sylw o'r, or gynulleidfa, achos fi'n trio cadw popeth i fynd. Os mae'n hwnna'n ei sens. Okay. O, oh, beth sy'n dod nesa? O, oh, beth sy'n dod nesa? O, oh, paid chwysu. O, oh, paid chwysu gormod. O, oh, paid cwmpo. Cos mae'n a lot o um, byddau sydd wedi digwydd yn y gorffennol lle Fi 'di disgyn off llwyfan unwaith. Yym ma' y sŵn 'di switsio off. T'o' a ma' 'na constant overthinking 'na yn mynd trwy pen fi fel beth os ma' hwn yn digwydd? Beth os ma' hwn yn digwydd? O reit calm down calm down. Eff minor eff minor. A wedyn yym Mae'n fine ac erbyn hyn mae e'n lot... Mae'n jyst lot o pressure fi'n rhoi ar fy hun ond fi'n gwybod mae'n rhan o'r job yym a fel fi'n gweud ti'n cael yr state 'na o euphoria erbyn y diwedd yym a hefyd on a selfish level mae'n yy beth neis i siarad ambyti. No, ie, Ponty'r Llwyfan. Ie, yeah, o'n i ar Llwyfan. Ie, yeah, Sir Arthur. Ie, yeah, good. Ie, yeah, ie, yeah, really good. At, just, to, mae'n good rhyw fath o conversation starter. Um, o'n i'n teimlo, anyway. Ie, yeah, bendant.
Mae hwnna'n rhoi, mae'n rhoi rhywle i ddechrau, dwi e. Ble falle fydde ti ddim yn siŵr fawn, ble i ddechrau. Lot o bobl yn, yn, bwy, yn byw ar yr teimlad yna fod y llwyfan. Fi'n siŵr bod Iestyn yn un ohonyn nhw. Um, yeah. Ond i, i fi, dwi e ddim yr cyflwr gorau fi fod ynddo. Um, a fall, fi'n teimlo'n lwcus bod ni ddim yn gigio mor aml a go ni, especially dros y dwy flynedd diwetha. Um,
so os gyda ti go-tos arall te, fel, ti'n modd, fi'n gwybod ni wedi gweud am y self-care a beth bynnag, ond Wyt ti, oes 'da ti ryw batrwm er mwyn cadw meddwl ti mor iach â phosib? Yym, fel fi'n gweud, fi'n teimlo'n lwcus, mae 'da fi'r support group yna o gwmpas fi, fi'n gallu dibynnu arno os fi'n unai yn teimlo'n shit neu maen nhw'n meddwl bod fi yn mynd i gwmpo mewn i ryw fath o pit of mm. despair. So, mae hwnna definitely'n help. Mae sgwennu definitely'n helpu. Uh, routine. Fi'n gwybod bod yn anodd iawn ar hyn o bryd i gael routine. Ond fi'n siŵr, Iestyn, mae... Ma, ti'n gweud bod ti'n cerdded um, bob nos bron. Mae hwnna definitely yn rhywbeth o routine mm. sydd probably mynd i gadw um, rhywbeth o heddwch yn, yn dy feddwl di os ti'n teimlo rhyw fath o iselder. Yym yym gweitho mas hefyd yn help. Yym ie. Yym yeah. therapist. Fel pethau fel 'na. Really oh. helpful. A fi jyst yn meddwl nawr, yes, ti'n ti dal yn ysgol a ti'n ti gweld e falle mewn disgyblion iau fel o' ti'n gweud fan'na nawr, fel, a fi'n gwbod o' ti'n berson o'dd isie delio gyda fe dy hunan. Ie. Ond wrth edrych arno fe nawr, wrth edrych nôl, t'mod, o's 'na rywbeth bydde di gallu helpu i'r Iestyn deg, unarddeg, deuddeg, undeg tri 'na? T'mod? Achos fi'n credu mae addysg mor bwysig bod ni'n addysgu'n hunain a bod ni'n gwybod beth sy'n mynd mlaen. Tibod, beth falle bydde wedi gallu helpu?
Fi'n meddwl oedd, oedd e'n, oedd e'n rhyw syniad o ffind o'n hunan, really. Um, a gallu just deall pwy o'n i a, a peidio roed y, y gwyneb ma mlaen um, pan o'n i'n ysgol. Um, rhywbeth fi, fi wedi bod yn meddwl am i ddod lot, wel, oedd ti ofyn y cwestiwn na, oedd um, pan o'n i yn ysgol, o'n i wastad eisiau bod adre, neu wastad eisiau mynd adre. A pan o'n i adre, o'n i wastad eisiau bod yn yr ysgol. Mm. Um, so dati'r, jyst y rhywbeth rhyfedd fanna, lle ti ddim rili'n gwybod be be ti moyn, yym, a tibod be be sy'n tynnu ti at tuag at eisiau bod nôl yn yr ysgol. Yym, so, ie, yeah, um, fi'n meddwl eto, ie, yeah, jyst cael rhyw fath o, um, tibod, rhyw fath o gymuned agos ato ti. Fi'n fi nes i ddod yn rili agos â lot o'r uh, staff yn yr ysgol. um, sydd wedi bod yn uh, lot o athrawon sydd wedi bod yn gefnogol iawn. Um, a rili really eisiau, sa'n gwybod, falle, falle cael yr hyder na i droi at rhywun yn gynt. Um, a falle just, ie, yeah, cael, falle just a help bach na hyd yn oed. Fa, mae hyd yn oed gallu cael rhywun yn dod lan ti a ti'n mynd, o, oh, helo, Iestyn, sut wyt ti heddi? um, neu, yn aelod staff yn, yn cyd-disgybl, yn, yn rhiant, yn hyfforddwr, yn hyfforddwr neu bynnag, really. Um, mae, mae, mae fe gyd yn helpu. Um, ond, ie, yeah, cyrraedd y pwynt yna yw'r yw challenge, really. Trio ffind o mas beth yw triggers ti. OK.
A gweld os mae fel... Ie, jyst trio ffindo mas beth sydd yn trygro ti i i i gael rhyw fath o relapse. Mae cyrraedd y pwynt o ddeall beth yw trigger fi yn meddwl bod fi angen teimlo'n isel, neu angen mynd trwy'r profiad 'na yn y lle cynta. Um, Mae'n rhaid i gweud bod ti'n perfectionist. Ydy hwnna'n rhywbeth wyt ti'n teimlo fel ti'n ti gorfod bod? Like, ti'n gorfod wneud pethau to the point o fel maen nhw'n berffaith? Um, na, falle bod fi ddim yn perfectionist. Fi'n fi gwthio fi nawr, falle. Falle mae dyna beth yw'r um, yw peth... Yeah, oh, sa'n siŵr. Mae'n gymysgedd o'r ddau, ie. Yeah. Um, Fi yn hoffi, fi'n yn hoffi gweithio fy hunan, yym, a fi yn hoffi sialens, a fi'n hoffi, wel, falle erbyn nawr dyw e ddim yn teimlo fel cymaint o sialens achos bo' fi mor used i, t'mod, neud pethe newydd 'ma a neud pethe falle bo' fi yy yy yn mynd nôl at yym ne- Michelin chef restaurant 'ma, yy, a n- neud Michelin chef meal, yym, sai'n gwbod pam nes i ddewis y y syniad yna i i yym ddisgrifio fe, ond yym, Ie, fi'n meddwl bod fi jyst, ie, fi'n ddigon hapus i gweithio fi'n hyn.
Um, a, ie, fi'n siŵr. Twyd, mae hwnna'n beth da. Dwi e ddim yn beth drwg ydw e i wrthio no, dy hun ag i, ag i profi dy hun. Ond, um, ond hefyd, ti di, ti di gweud ydy hun efe, ofon ffindo'r triggers, achos yeah. yr effaith geithen. Am, yn amlwg mae hwnna'n rhywbeth hollol ddealladwy, ond yn amlwg, yeah. bod yn dod wrth rhywun fel Griff, bod yma am y clywed y cyngor na, ie, yeah, na, dwi'n Griff, na fi, na ti, na neb fan hyn, yn, wedi cael yn y fforddi yn y pethau yma, ond mae clywed profiadau a'r cyngor na, dyna beth i ni mae i wneud gobeithio, fe i rannu'r pethau yma. So falle bod yn rhywbeth felly di falle gweithio arno. Yeah, definitely.
Na, dos dim un ohono ni'n arbenigwyr o bell ffordd. Ond dwi wir yn gobeithio y gwneis clywed am brofiadau Griff ac Iestyn fod o gymorth i chi, neu rhywun sy'n agos ato chi, i gael yr hyder i siarad ychydig mwy agored am bethau, ac annog dechrau'r sgwrs am iechyd meddwl heb fod y stigma yna ynghlwm. Mae rhestr o wefannau a mudiadau all fod o gymorth ar dudalen meddwl dot org. Ac os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, plîs peidiwch bod ofn gofyn am help. Diolch o galon i Griff ac i Estyn am eu cyfraniad gwerthfawr i'r podlediad, ac wrth gwrs, i chi am wrando. Tan tro nesaf felly, fel arfer, byddwch yn garedig i'ch hunain.